Tüweleme bu gün gaty bezendi. Hawa, toýdur baýram. Wiý, ýadymdan çykypdyr, bu gün ähli ýürekleriň näme, hawa, duýgudaşlygymy, baýramçylygym diýýär. Gutly mübärek bolsun. Hawa, halkymyzda-da, hawa, belki belleýänleri bardyr, diňe Ýewropada däl. Hawa, baýramyňyz gutly mübärek. Hawa. Siziňem sag boluň. Sevgiler. Gutly bolsun. Oho, oho.
Hormat goýýanlaram, sylarçyklylaram belli ýa ony hökman.
Erkek bilen aýalyň arasynda diýil söýgi, hemme doga, doga söýgine, e, tebigata bolan söýgi, haýwanlara bolga- bolan söýgi, adamlara bolan söýgi, şuň hemmesine söýgi diýilýär. Şonuň üçin şulara hemmen şu söýgüler güni gutly bolsun hemmemiz üçinem. Sag bolaý, berekella. Hany onda bu gün näme barada söhbetdeşlik edeli? Hamrat a, ene düýn bütün dünýä radio güni geçirildi. Eee, bizde bilmeýän Türkmenistanda geçirilýärmi şunuň ýaly gün, geçirilmeýärmi bilmeýän, ýöne, eee, bütün dünýäde şu radio güni geçirildi, on üçünji fewral.

Demek, soragy aňsat-a däl. Men hakykatdan hem Azatlyk Radiosynda müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň maý aýynda ilkinji gezek çykyş etdim. Şondan soňam tä näçinji ýyl, on ýedinji ýyly alaýyl, Şol iki aralykda näçe bolýar ol? On ýedi, aňyrda-da on. Ýigrimi ýedi ýyllap men şol radio bilen hyzmatdaşlyk etdim, arkalaşyk etdim. Kä wagt, kä günler iki-üç gezek çykyş eden wagtymam boldy bir günüň dowamynda. Şol ýigrimi ýedi ýylyň halkymyza düşündireýin, men on üç ýylyny Diňe sag bolsun taňryýalkasyn üçin halkymyz üçin işledi. Ýeke köpük şaýalamak bilen bolupdyr. Ýöne şert bardy o taýda olar aýtdy bizden hak aljak bolsaň Niýaz bu käýemeli däl bulanlar diýmeli däl şonda biz hak töleýäs. Ýok öz diýjegiňi diýjek bolsaň paýyş söz aýtman düşündirjek bolsaň onda mowt işle. Bolýa ne şol da şol on üç ýylyň soňundan Halkymyz üçin mugt hyzmat edip. Indi azatlykda näme bar? Ol bir hem Amerikan radiosy. Ol ýaňky Amerikanyň salgyt töleýjileriniň hasabyna saklanýar. Kongres tarapyndan her ýyl býujete pul goýberýär. Bu taýda orta hasapdan men ýalňyşmaýan bolsam bir on bäş bilen ýigrimi aralygynda eme bar. Bölüm bar. şo gulluk bar. Şolaryň birem türkmen gullugy. Täjik, özbek, gazak, gyrgyz, e, uýgur, adyny agzanyň bar, owgan, ors, ukrain. Şo hemme öňki postsowet respublikalaryň hemmesi bar, ondan daşyndan hem Owganystan diýdi, ol diýdi, Arap diýdi. Ýene hem şo Amerikan täsir etjek bolýan döwletler, guramalar, gemeler bar, bölümleri, gulluklary. Ine, onsoň meň bilýän zadym şo taýda resmi içinde işleýän adamlaryň sany ýedi ýa sekiz sany işgär. Daşyndanam şol ýeme kontrakt boýunça frilanser ýaňky erkin žurnalist, žurnalist hem-de erkin habarçy diýip aýdýar ene. Ine, olar bilen şertnama baglaşýan müdiriýet olaryň wagtly-wagtyna ýurduň içindenmi, daşyndanmy habar berip durlar ýa şo Türkmenistanyň ýagdaýy bilen baglanyşykly çykyşlar edýär. Ine, şolaň birem men. Daşyndan çykyş edýän. Men hiç haçan o taýda aýlykly işlän adam däl. Hawa, çykyş edeniň üçin aýda ýüz dollarmy, ýüz elli dollarmy ugradylardylar, ony aýtmak gerek. Esasanam şo men Moskwada tutulyp türmede ýatanda şo meň adwokadymy tutan Azatlyk radiosy. Şo döwük şoň içinde işgärler. Esasanam şo başlygy Muhammet Zerif Nazar ol asly hemen owganystanly ýigit. Ýigit diýýän ol mendenem bir kiçi ýaş ulada. Şol ine şo taýda ine arka durdy, kömek etdi, el uzatdy, gol uzatdy. Meň çykyşlarym gaty kän gitdi şol. Ýigrimi ýedi ýylyň dowamynda müňlerçe çykyşym bar bu taýda. Indi şu taýda sen men e, bilýänsiň näme diýjek bolýan. Şu taýda žurnalistiň etikasy diýilen bir zat bardy. Žurnalistiň etmeli işi bar, etmesiz işi bar. Gyzyl çyzygy bar, gyzyl serhedi bar, şundan geçmelimi, geçmeli dälmi, hakykaty aýtmalymy, ýa ýarym, ýarym hakykaty aýtmalymy, ýa ýalan sözlemelimi, kimden hak alýaň, kime hyzmat edýäň? Ine şu soraglaryň toplumyny içine alýar-da žurnalistiň etikasy. Indi o taýda Türkmen gullugynda indi ýaňky Zerip Nazaryň özi Owganystandan gelen türkmen ildeşimiz bolan soň, biziň Türkmenistanyň içindäki adamlar bilen gatnaşygym ýokdy. 90-njy ýyla çenli arkalaşygym, tanyşlygym ýok. Onsoň olara-da kadr gerekde işlemä. Onsoň bularyň kadr diýip ýüz tutanyny indi bizde kadr bar diýip aňyrky KGB özlerinden agentleri ana şo tap türkmen gullugyny ugradyp başladylar. Şo taýda meselem aýdaýly on adam diýip aýdaýly on adam azatlykda işlän bolsa şoň ýedisi hökümet tarapyndan teklip edilenler. Hökümetem bolsa KGB MHM boldy. Bu dürli döwürde şeýle boldy. Ony gizäbem oturanok bir topar. Biriniň agasy KGB-nyň polkownigi, beýleki agasy ine maýor KGB-nyň üçünjiňki ýeme dördünjiň kakasy ministr ýa agasy ministr şular ýaly adamlar. Onsoň Şu Azatlyk Radiosyny başda Niýasowyň gelen döwürleri o şol 90-njy ýyllardan, 2000-nji ýyla ýetilýänçä bir toprakda sorat sorap bilýärmi? Ara girýän. Şu ýaňa biriniň agasy, biriniň atasy KGB näme dediňizde, şulary şu KGB bolany üçinmi Azatlyk Radiosyny alýarlar işe?
Bu bilýärler hawa. Bilensin getirdi, ol ýogsam onuň aňyrsynda dasiýasy bar. Sen nirden geldi? Ony gizläp hem oturmak özleri aýdardy. Bu ýazja malik bir e, türkmen zenany bar, bir küçül ýol başy bol. Ene agasy ýemän e, kirgebede Ýokary çinli podpolkownik, polkownik zwaniýada bolan gyzam oturyna, men ne abraýly maşgaladan ebaýda, bolýa sen abraýly bolsaň, ine. Ýöne türkmen gullugynda şo tendensiýa şoňa bardy soňra, indi soňky bir on-on bäş ýyl aýtsak, Ine, şu o köçede gyrat ýarylypdyr, bu köçede turba partlapdyr, o köçe hapa, bu köçe şeýle. Şeýle, esasy mesele asyl gelen atlar. Men näçe gerek aýdýan, Niýaz bir kanun, bir kanun eýeleýär o tişo kürsini, ýa gurban bolu şoň ýaly. Şulary alyp, şu temany gozan atlar. Ýagny şu güne çenli diňläp otursam, biziň halkymyzyň ýemesini raýat diýip tutýandylar. Ýogsam Kemine Süneýem näçe ýyl bäri düşündirip otyrdy raýat sözüni. Nyýazowam, Gurbangulynyňam, oň oglunam Türkmenistanyň prezidenti diýip aýdýarlar. Biz müň gezek aýtdyk şulaň şo kürsini basyp alanyny. Bikanun alandy. Bikanun saýlanandy. Şu barada radioda hiç kim gürrüň gozganok. Ne özleri gozgaýar, ne şu gürrüňleri aýdyp biljek adamlary efire çagyrýar. Bu taýda bir aýtmaly zat bar, ine, mal merhum owo. Ýaşulynyň zady Nazar aga bu Hudaýberdi. Oň ýeme gyzy gözel özi hem şu mallama işleýär şu Azatlykda. Ine şol adam ýaňky tegelek stolam alyp bardy. Türkmen oppozisiýasyny ýygnap şo ta. Ine şol adamyň alyp baran gepleşikleri bar. Ýaňky türkmen dili barada Türkmen medeniýeti barada, onsoň Bir türkmen, bir ykbal atly gepleşigi bardy. Ona işinden aýyrdylar, şu taýda asla şu kritikany etdirmejek bol. O gepleşikler hem gitdi, ol adam hem gitdi. Indi ýok, ol näçe ýyl bäri ýok. Ýa-da tegelek stol diýilýäni, hawa. Näçe? 10 ýyla boldy ýokluk pesimde. Beýlekilerden soraýan, näme üçin dowam etdirýärler? Içinde bardy. Ýeke bular galan. Aýdýamyň işi kände hysyrdysy bar diýe, ony montaj etmeli. Ine, tapýan bahanalary. Sebäp halka şo informasiýa barmaly däl, daşyndan adamlar öz pikirini aýtmaly däldir. Ýöne oň ornuna ine ýanky aýdyşym ýaly o köçede eýle boldy, bu köçede beýle boldy. Ýagyş ýagdy, gar syrady, pagta plan doldy ýa dolmady. Şular ýaly zat. Onuň soňy waka diýere zat tapman, Allamyrat Rahymow diňleýän bolsa aýtsyn, men ýalan sözleýän bolsam. Soňra waka näme diýjeklerini tapman, Allamyrat aga hem Azatyň efirinde ýeme aýdym aýdýar, ýeme aýdymçy bolupdyr. Hawa, ine men aýdyma başladym diýip, şo taýda Azatlygyň gymmatly wagtyny özüni reklama etmek üçin aýdym aýdýar efirde. Şeýdämi? Onuň onuň o ogullyk bilen onuň men aram kesdim maňa o taýda hiç bir gyzykly zat ýok. Sapar agany asla görletmediler. Indi diňläp otyrsan şu maňa siziň öni biraz gözüňiz açyly sapar aklym tanamak üçin ýa onuň maşgaly taryhyny bilmek üçin. E näme üçin şuny hökman Halmyrat Söýün öz ekranyna çagyryp haýyş edip halka aýan etdirmeli. Azatlyk radiosy näme üçin şuny etmedi? Ha? etmedi. Ine, e, bu mesele gaty ullakan, çuňňur ýaty. Onuň üçin e, men ol Azatlyk radiosynda öwün bir adam bir e, bu taýda bir ak ýürekden gatnaşyp işleşer ýaly mümkinçilik ýok. Siz öwrenişipsiňiz şu mahal Umyt han. Ana biziň hemmämize mejlis oturuşymyzda ýa gepleşiklerde meni şu taýda otur. Öz pikiriňizi erkin beýan etmäge siziň sözüňizi kesýän adam ýok. Ýa gaýçalyp bir gana gepleşiň. O taýda gaýçy olaryň elinde, sen on bäş minut interwýu ber, şony gysyp, üç minuta getirýärler. Şeýdip hem Sapar aga üç minut gürledenden onsoň şo aýdyp biljekmi ýer suwara sormasy barada birden. Ýok. Ine şeýdip, ine bular daşlaşdyrdylar şol adamlar. Onsoň bir tapar gerekmejek iş, iş, iş aňyrda dursun žurnalistika. Ol asla halkyň ýagdaýyny bilmeýän adamlary getirip, öwüne şo taýdan halka informasiýa berdiren bolýarlar. Onsoň men e, dün, dün, öňün diňledim. Sen ol ýeme, awa, ýakky, ştaýda men sana el söz berek, ol ýeme, bir nastoýaşy bir ýeme beren interwýuny. Sen görgüli on bilmezdiň nasta ýaşy birewi olum azatlyk radiosynyň orsullygyna degişli. Ol otayda ol video süzet bilen şu ýa gürleşdirýärler. Merkezi Aziýa diýip programma bar, Sentral Aziýa. Ol hem şoň içinde. Menden o on ikinji ýylda bir interwýu alypdy şu türkmen gullugynyň emesi, wideo interwýu. Şondan soň ol wideo interwýu alan ýerem ýok. Indi ondan bäri mine on üç ýyl geçipdir. Wakandyrlar-da. Indi diýjek bolýan zadym, düýn sen şol öňňin beren interwýuňda Soň sen ony indi e, ýaňky ors gullugyna beripsiň. Näme üçindir? Şondan soň bir üç sagat geçmäkä türkmen gullugynda peýda bolýar. Olam öz terjimesi bilen hem yzyna sen aýtmadyk zatlaryňy ýa tutmadyk zatlaryňy beripdirler. Yzyndan hem ine bir topar adamy goşupdyrlar. Ine bular hem ýitirmedirli. Iň esasy men gaharym getiren zat şo taýda Ol näme oň ady menä Dürsoltan Taganowany ine ynsanyň adamdan hak hukugy üçin göreşiji hökmünde ine şular göreşip galdy diýýär. Ýok ol adam satyp galdy o taýda. Ine keminämiziň üstünden Merdan Muhammetowyň üstünden ýazan üç arzan biriniň awtory şol. Ol ony atrikat eden aga aýtdymy? Soňky geçiren gepleşiginde ýaňky ol ýa bilen Ýigit Azat Haýytbaýewiň kanalynda şonda aýtdy. Hawa men etdim şony. Hawa men etmedim şony etmeli işimi etdim. Indi men ne aljagymy aldym. Hawa. E, e, indi men ýurtdan şu taýdan çagyrdym çykaryp işim ýok. Kabul bolsun diýen ýaly men Türkmenistana geçjek geldi. Indi halky ullanyp, allap, aý men siziň hukugyňyzy goraýan, näme edýän diýip başda ol ýeme Erheleý bilen işleşdi Hajyýewler bilen. Soň ýene Mehmet indi Gaç watalgasyny alandyr-da. Boldy gutardy. Indi Göresen agam, Ýöresen agam, munam ine şundan ine gahryman ýasap oturan ine Azatlyk radiosy. Indi näme diýerkä Azatlyk radio? Ola aýtdy, hany men ýalan sözleýän bolsam, şol diýen ýerini hany alsynlar-da Azat Haýypbaýewiň efirinden diňläp görsinler. Hawa. Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy. Nädip Şony getirip, biziň ýaňky e, Umyda e, Gökjanlaň e, çykyşynyň ýa interwýusynyň aşagyna ýazýan. Ursat berdim mol size. Men soraýan sizden. Umyda däl, men soraýan. Kim size ursat berdi beýdip faktlar garyşdyrma, ýalan bilen hakykady. Näme o Oň düşen güni barmy ýa çeken jebri barmy biziň umydamyzyňky ýaly? Utanç haýa ýokmy sizde Azatlykdakylar? Bolýar entek bu meseläni biz çözülişeris entek ana sag bolsun ýaňky näme ol Amerikadaky Trampyň dostunyň ady? Näme okay. Dilimiň ucunda. Häzir aýdaýyn adyny. E, Dona e, Elon Musk. Olam aýtdy. O şu e, Azatlyk radiosy bilen Golos Amerikan ýapmaly. Bir ýylda 1 milliard dollar goýberýärsiň. Şeň? Kime kime harçlanýar? Näme harçlanýar? Näme peýdasy bar? Hiç zat ýok, boş gürrüň. Ene indi bular hem indi e, möwriti ötdi. Men pikir edýän şo sen rus gullugyna bereniň nastoýaşşy bir hem bular indi türkmençe goýmasa boljak gali ors gullugynda bardy näme üçin hakykatdan türkmen gullugynda bolmaly zady orsuň orsa berlipdir ýa orsdan yglan edilipdir şäm olar üçin masgaraçylyň aňry başa ol düşünsele Indi Ana aýdyber näme aýtjak bolsaň bagyşla.
Şun şu radio interwýu berdim. Şuňa näme dogry geldi-de şu 13-nji fewral bütün dünýä 1946-njy ýylda döredilen şu bütün dünýä radio güni bellenilip geçilen. Indi şu başdan siz aýtdyňyz Türkiýä gelmezden öň Azatlyk radiosyny diňleýärdik Türkmenistanda. Ta siziň bilen tanyşana çenli. Ine siziň bilen tanışan soň, e, e, şu Azatlyk radiosynyň e, ýan gaýdyşyňyz ýaly bärde bu turba ýarlan, bärde bu näme bolan bir problemalar, sadece şu kiçi problemalary aýdyp geçe-de, şuny soň göz ýetirdik. Näme üçin de siziň bilen Saparanyň gürleş e, diňläp, gepleşiklerini diňläp, düýbüne Problemanyň düýbüni aýdyp berýäňiz Sapar aga ine kartinkanyň arka ýüzüni görüp görmän görüp bilýäňizde bilmeýäňizde ine şuny görüp başladyk siziň bilen gürleşip nämede tanyşandan soň indi şu özüm beren interwýuma geliň men siziň bilen gürleş siz aýtmasdan öň bilmeýädim men Şu nämeniň nastoýaşşy wremeniň Türkmenistanyň nämesi näme diýerler? Türkmen gullugy. Türkmen gullugy bilmeýärdim men, bilmedim. Men Olar hemmesi bir jaýyň üçegiň içinde. Ýöne ol ors gullugy bilen türkmen gullugy. Bir-birine informasiýany alyp berip bilýärler, arkaýyn bir bir edara-da. Ine biziň bir mejlis bolşumyz ýaly. Birek-birege berip otyrsa informasiýany. Siz yani onu tersi nurlanýarlar. Men azatlyk şurada interview e, ildeşlerimiz aýtjak. Men azatlyk radiosyna interview berem ýok. Men menden şu e, nastoýaşy wremýadan e, alany üçin menden e, näme rugsat sorany ýok. Men hem e, YouTube-a goýulan soň bilip galdym muny. Menden soran ýok. E, şunu aýdaýyn dedim. Soňam köp zatlary meniň aýdan zatlarymyň e, köp zatyny Näçin desem, meniň aýtman zatlarymy aýdypdylar. Ýalňyş zatlary aýdypdylar. Ine şörem bar. Şu ildeşlerime biraz açyklama edeýin dedim. Meni aktiwist we oppozisioner diýip görkezipdirler.
Alýo. Hah, geldi.
Aglady. Meni bloger, ýutubda bir bloger ýaly edip görkezipler, soňam oppozisioner we aktiwist dep görkezipler. Men şu ýerde aýdyp geçdim, men oppozisioner ýa-da aktiwist dep aýdam ýok. Nastoýaşi wremýagam aýdam ýok bu zady men. Men Milli halas ediş guramasynyň agzasy, gurujy mejlisiň agzasy we Taga kanalym bar dedim. Türkmen aýal-gyzlar arkalaşygyny döretdim dep aýdyp geçdim. Ýöne olar başga zatlar ýazan. Meni Hseme Hseme YouTube kanalynyň we Telegram kanalynyň awtory we redaktory edip görkezipdiler. Men hemme zady men gurnalan ýaly edip görkezipdiler. Munuň ýaly zat ýok. Hseme kanalynyň hem, Hseme Telegram kanalynyň hem näçem bir arkasynda işläp duran adamlar bar. Näçem bir hyzmat edip duran adamlar bar. Bunu sadeje meniň üstüme atyplar. Muny ýaly zat men agzymdan çykan ýok. Muny ýaly zat aýdam ýok. Şu ýerde dogrulyk getirin dedim. Ýalňyş zat aýdylan. Şuny aýdyn dedim. Häzirlikçe söz size berin.
Myda kardeşim. Sen şol sesi hem kanalynda da, beýleki kanallarda da elmydam çykyş edip gelýän adam. Şo kanallaryň hemmesi biziň hemmämiz üçin ortak. Biziň hakymyz bar. Şu kanallaň eýesi biziň hemmämiz, bir adam däl. Ine biziň güýjümizem şondadyr. Gurujy mejlisiňem görýäň ine gurujy mejlis ine siziň deň hukuklygyňyzy görkezýär. Kim näme pikir bar bolsa aýdylýar soň bir gezek işlenýär üstünde iki gezek gaýtaryp üçünjide gerek bolsa ýa-da öňde ses berilişige sese goýulýar. Bizde ol urtup bir adamyň agzyna garalyp edilenak bizde ol emme iş alyp baryjylar gaty kän sen dogry belläp geçdiň bir adam däl o bäş adam on adam biz olaryň adyny tutjak gal bärde özleri biz bilýär kim bilen işläp ýörenini o sag bol şu hormatyna olaň adyny tutup geçeniň üçin gep onda däl emme gep bilen o indi Görýän kemine iş alyp barýarka indi Merdan Muhammedow ol bir hemmäň ortasynda duran şahsyýetdi-de. Sen bilenem gürleşýär, men bilenem, beýlekiler bilenem, ol bilenem, bu bilenem. Hemme informasiýa bir ýere barýar. Indi keminämizi aramyzdan sogrup äkitdiler we biz indi informasiýany bölek-bölek etdik. Indi her bir adam özi çalyp barýar. Onun üçin, onun üçin şu şu şu kommunikasiýa meselesi biraz intellektual güýje girene, girenden soň ene bilim ýoly düşer. O taýda düşünmez. Eger öňünden mesela men men sana indi aýdyp ben 35 ýyl men stajym bar da şol radio bilen işleşmek ýa žurnalistika bilen habardaş bolmak men aýtmaýyn men žurnalist diýmek özüm. O şonda şular ýaly bir zat bar. Mesela men senden interwýu aljak. Öňünden men saňa sorag ugradýan, žurnalist hökmünde. Umyda hanym, birinji, ikinji, üçünji, bäşinji şular ýaly soraglam bar. Siz şuňa jogap berip biljekmi? Ýa soraglary biraz üýtgetmelimi? Ondan senden razylyk alnandan soň interwýu girilýär. Ine, žurnalistikaň etmeli işi şol. Ýöne men senden soraýan, sen hiç zat bileňok, soňam men islän zadymy goýýan diýilse, ol ýalňyş bor. Ýöne Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynda ine şular ýaly işler elmydam bardy. Senden islän zadyny alýarlar, özlerine göwnüne ýer ýaramaýan ýeri kesýärler-de aýyrýarlar seni diliňden goparyp. Ondan sen şu zatlary diýmedik ýaly-la, o aňyrda oturan, radiony diňläp oturan bendi, Bu näme diýdikä? diýýär. Başy bar, Soňy bar, ortasy ýok. Onda o informasiýa kesilenden soň sen aýtjak zadyň diňleýjä baryp ýetenok. E, şony aýtjak bolsaňda, ýöne aýtmaly zat seniň şol nastoýaşşy wremýa beren interwýuň gaty dogry, ýerlikli, şolam ýetmeli ýerine ýetdi, dünýä ýaýrady. Maňa e, indi e, diňe Türkmenistandan ne Orsýet Rusdan, Belarusdan, Ukrainadan hemme ýerden jaň edýärler. Halmyrat aga diňledik. Bu illeşimiziň başyna şular ýaly howp salýarlar. Biz näme kömek etmeli, näme goldaw etmeli, näme türkmen halky şeýdip oturjakmy, nämemi diýip. Ine, elim telefony näçe gün bäri. Ynanaý. Ine şeýle. Sebäp şol, şol indi nastoýaşşy wreýmäň ýetireni. Sag bolsun, şonuň şol, şol interwýuny alma kömek eden adamlar bar, şol sanda Çemen öri Amerikadan, ýa ine Reýçel bar, hukuk goraýjylardan, başga-da bar adamlaryň adyny hemmesini tutup oturmaly bärde. Umyda hanym, demek Umyda diýen, Nur hanymyň eden işleri bar, ýa edip oturan işleri bar. Başga-da kärdeşlerimiz, bir topar iş gitgürlada öz işini edip otyr. Ýöne şol çykyş ýerlikli boldy, kemçiliklerine garamazdan ýerlikli boldy şol emede e, nastoýaşy bir emede sen aýtdyň da men bloger däl o däl bir däl men ýöne şo şo ýerini aýtmandyrlar da sen şu Şular ýaly ýerde şular ýaly wezipede biz hyzmatdaşlyk edip ýörüs. Onsoňam biz topar däl, gruppa däl. Biz milli halas ediş komiteti. Wessalam. Ol diňe göze görünýän şu taýda. Ol göze görünmeýän milli halas ediş komitetine giren müňlerçe adam bar Türkmenistanyň içinde. Bizem şolaryň biri. Biz olaryň başlygam däl, biri. Mejlisi döretdik. Indi mejlise indi agzalar hökman bolaýmaly ady bilen orny bilen. Dep karar kabul edilmeli, şoňa el galdyrmaly, şoňa da biz jogap bermeli. Kabul edýän kararymyzy. O taýda belli adamlar işlemeli. Umumylykda Milli halas ediş komiteti däl. Kanun nukdaý nazardan o taýda her bir sözüne, her bir sesine, goluna, diýýän demmesine jogap berjek adamlar gatnaşmaly mejlisiň işine. Şonam edilip otyr. Ýöne näme üçindir, ine, indi bäş ýyl dowamynda ine şu mejlisimiz bardy. Emam e, Milli Halat ediş soň guruldy-da men eýdýänim. Näme üçin bäş ýylda ýeke gezek e, azatlyk e, ýa-da türkmen gullugynyň azatlygyň türkmen gullugynyň bir adam jaň edip interwýu almadylar. Indi şu MHG-i, ýaňky Milli halas ediş komitetini döretmek barada gol goýan adam iki adam. Sapar aga bilen men. Hawa. Ikimizem o zat üçin biz nätanyş adam däl-ä, maslanyşyp. Men-ä otuz bäş, otuz bäş ýylyň ýigrimi ýedi ýylyny ine şolar bilen hyzmatdaşlykda geçirdim. Olaň onça ýyl stažam ýokdur içinde, aýlykly işläp oturan. Şeýdemi? Men zähmetim siňdä şol radio halkymyz üçin. Olar olara işdeme pul alýarlar o taýda ýatan ýerinde. Menem mugt çykyş edip halkymyzy öz pikirimi ýetirip otyryn. Tapawut şu taýda. Ýöne näme üçin şular 5 ýylda ýeke gezek çykyp bizden hep bolýar. Awa bizden almaň siz. Awa saparadan hem almaň, menden hem almaň. Ine kadrlar ne maňlaýynda otyr biri. O taýda-da, hany, näçesi gerek? Olar çadyr, hany, mejlisde-de beýleki. Alyň şolardan interwýuny. Hany, siz şu tak gatnaşýaňyz. Mejlis agzasy, näme karar edýäňiz? Nädip gürleşýäňiz? Näme meseleleri gozgaýaňyz? Siziň söz azatlygyňyz barmy şo taýda ýa ýokmy? Ýa şo iki sany ýaşuly size diýenini etdirýärmi? Ol o taýda biri bar-a, ýa-ma Myrat Gurbanowň baýdakçy aýaly. O diýer, sen, sen ya, bulary diýen mankurtlaşdyrypsyň. Siz mankurt edip otyryňyz halky aňyň hökümet bilen. Dämi? Çyksyn mankurt, men mankurt bolsam, ne siziň ýanyňyza çykyş edýän, çyksyn meniň bilen diskussiýa geçirsin. Hany görsün hany men mankurtmy ýokmy. Ýok, başga umyda kardeşim, olarda olar ýaly gaýrat bolsa, onda biz hem olar bilen arkalaşardyk ýa işleşerdik. Men aýdýan, mysal getirdim. Müň dokuz müň sek iki müň on dokuzynjy ýyldan bäri men Çemen öri bilen bäş ýyllap hiç hili gatnaşykda, gepleşikde bolmadyk. Dürli ýol bilen, ol bir adamlar bilen gitdi, biz öz ýolumyz bilen gitdik. Ýöne indi iş birikdirýär. Şu biziň Merdan Muhammedowymyz tutulanda özi jaň edip aýtdy, Ýaşuly men bilmändirin, salam Ýaşul, şular ýaly, men diýip şol oglany gorap çykyş etjek, maňa rugsat ber. Bor diýdim. Näme üçin bir ak ýürek bilen gelip şular ýaly edeýin diýen adama döşünden itmeli. Hana, etdim çykyş. Hana iki gezek biziň Nur hanymymyz bilen çykdy. Siz Ogulnur diýýäňiz-dä, men Nur hanym diýip. Rugsat berdim, gysgaldyp tutmaga adyny. Ine, hana netijesi. Hawa. Onun üçin biz näme üçin hany geldi kariz ina birleşen milletler gurama karary bilen ina şular ýaly ýaňky ýeňiş gazandy. Men ak ýürekden gutladym, ýogsam 17-nji ýyldan bäri hiç şeýle şular ýaly personal gatnaşygym ýok men geldi kariz bilen. Soň konferensiýa geçirdi, Pragada ýalňyşyp geçen ýylyň dekabr aýynda. Şoňa gitdim. E, näme üçin Azatlyk radiosy gelmedi? Meň şu eden çykyşym bar şo taýda. O, Azatlyk radiosy bilen biziň şol ýaňky konferensiýa geçiren merkezimiziň arasy, Umyt agan, taksam men seň bäş minutda baryp bolýa. Hiç bolmany gelip diňlemeli eken olar näme gürrüň edli. Olam olara gyzykly-le. Onda size näme gyzykly türkmen gullugy? Hany aýdyň maňa. Hä? Her biriňiz aýda üç müň, bäş müň dollar aýlyk alyp otyňyz. Şo ine ýaňky depesinden şänik döwlüp oturan halkymyzyň hasabyna. Hä? Utanç-haýa ýokmy sizde? Ya size gonorar berdik biz tuttukmy? Ha, hani beripdir hani. Karşımda otur. Umeydir han. Ha? Şu nasıl yaşa vuruyum? E, interview verim için pul soradı mı? Ha? Ya gonorar diledim sizden. Yok.
Bir halk, il, yurt, bahbidi bor ahu. Şularyň bary emelse şol 13-nji ýylda ýüze çykdy-da bular Merkezi Aziýa gulluklaryna bäş döwlet, Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan. Şulary şu bäş döwletiň üstünden garaýan bir adam bar o taýda. Emede bölüm müdiri diýip aýdaýynmy, Azatlygyň içinde. Şol parahor bolup çykdy. Ol Azerbaýjan milleti. Ol täjik gullugyndan e, täjiklerden pul alýan eken. Şol täjik gullugy Emani ol Rahmonowy e, e, tankyt etmez etmezlik üçin. O demek ondan alýan bolsa, näme üçin biziň diktatorymyzdan almaly ýa beýlekilerden? Ine, Özleri çykaryp ony işinden it kowan ýaly etdiler. Soňam türkmen gullugyndanam bilemok ýalňyş bolsam pesinden bäş ýa-da ýedi adamy küştün berdiler. Şol sanda ýaňky bi kime bar? Näme? Allamyrat Rahym. Olam bar. Onuň içinde işlemedik ýok däl. Seret indi e, men saňa şuda aýdýan ol halka meşgul atyrdy. Ene Azatlyk radiosynyň uçurumlary Indi bolsa dyrnak içindäki žurnalistler adalat aýdyp bilmän ýörerler, ýöne hak alyp ber olaň indi nämede şu taýda Pragada ikiden üçden kwartirasy bar. Şu azatlykdan alan pulunyň hasabyny. Ony şolar tabşyryp, kireýini tabşyryp, ana pül-püllap ýaşap ýörler, azatlykdan kowulan soňam tapal. Indi işden gitdi şular. Türkmen halkynyň aladasyny edýän adamlar bolsa näme üçin Ondan bäri emma indi on iki ýyl geçdi. Ýeke ýerde halkymyzyň agysyny aglan ak şular ýa çykyş eden ak. Umyda. Hä? Bize galypdyr indi. Görýäňmi? Bize ine şu mugut öz öz öz hasabymyzdan özümizi öz etimizi özümiz iýdi diýen ýaly hany hemme kanallary özümiz ýöredip otyrys. Olar bolsa Amerikan Kongresinden üç müň, bäş müň dollar alyp, mugt jaýlarda ýaşap, çagalaryny mugt Amerikan mekdebinde okadyp, olara Amerikan graždanlygyny alyp berip, ony doňuz aglan ýalyk bolup ýör. Ine, ine, türkmen halkynyň göz ýaşynyň hasabyny. Onsoň bular ol aňyrdaky ýem Niýazowdan, Gurbangulydan oň dogmasynda näme tapawudy bar? Men üçin tapawudy ýok. Bular ondanam beter. Olara, olara bilmän edýänmi ýa bilip, bular bilip edýär. Şeýle bular üçin şu diktatura ýene-de bir hukuk goraýjylar bar bir topar. O şodurlar üçin Hajiýew ýaly. Bulara şol diktatura näçe uzak durjak üçin şonça peýda, bular pul çeşmesi. Indi Ilon Mask muň düýbüne palta urjak. Berk şeýle boldy. Biz hem elden gelen kömegini ederis şu, şu meselede. Beýlekisinde gollamasak. O bular bir halkymyzyň başyna gelen musallat bol näme üçin aýdyp bolana Gurban Guly Berdi Muhammed bir kanun häkimiýet başyna gelen. Onuň oglunyň häkimiýet başyna bir kanun gelenligi. Bu ikan şeýt eýlä bolsa halk genosid ýurduň içinde adam ýok. Ýene de Türkmenistanda 7 million adam bar diýip utanman bularam şol tassyklap hökümediň berýän. Ana ýatyryp sanaň şo taýda men aýdýan. Daşyndakyny bilen sanaňda şu günki Türkmenistanyň graždanini diýip iki ýarym milliondanam geçen akşalar. Daşyndakyny alanda ýurduň içinde bir ýarym million bilen iki million aralygdy. Ýok köp bolsa näme üçin köçeler boşdy. Hatda şu Aşgabat. Hany ilat? Hany sowet zamanyndaky iki gapdala hereket edip ýöräp duran ilat bilen maşynlar ýa jemgyýetçilik transport. Ýok. Ýok. Ine, ine men şol bildirýän, ine şulara bildirýän günäm, şulara aýdýan ine belliklerim, şularyň edip oturan jenaýatyna şu zatlardan ybarat.
Dogry, Homrat aga uzaklar aýtdyňyz. Men şu ýerde ine ildeşlerime biraz açyklama edin. Şu ýerde ine

birinjiden. Öýden çykam ýok. Soň ynanç haty ýazdym. Birnäçe kişi ynanan adamlaryma birnäçe kişiye ugradyp goýdum. Wideo çekdim ýörite näme ätiýaçlyk wideosy. Dur şo ynanç bildiren adamlaryň içinde Halmyrat Söýünem bar diýip aýt goý bilsinler. Beýlekilerine aýtma men aýdaý.
Wideo çekdim. Şu wideoda hem siziň hem adyňyz geçdi. Şu ynanç haty beren adamlaryň adlaryny aýdyp geçdim. Ätiýaçlyk wideosy. Maňa bir zat bolan ýagdaýynda şu wideolar her ýere ýaýyljak. Näme, näme sebäpden meni alyp gaçdylar, näme sebäpden meni tutdular, şu, şular hakynda aýdyp geçdim. Şuny aýdyp berdim. Soň Insan haklary, Adam haklary guramalaryna ýazdyk. Şu özümi goramak üçin şulary aýdyp geçdim. Şulary aýtmaklar soň ýene bir aýdylman zady men özüm üçin däl çagalarym üçin çykdym dep aýdyp aýdypmyşym. Ýok men oň ýalda aýdam ýok. Men bütün Türkmenistanyň çagalary üçin we çagalardan aýry galan zenanlar üçin, eneler üçin çykdym. Bu ýola dep aýtdym. Şörnem aýtmapdylar. Şu zatlar hem aýdyp geçeýin dedim size.

Ol ýaňky sen interwýu beren gullugyň ol biziň mejlisimiz dälä sen isle ýarym sagat gürle ýa tagada sen ine men bilen şumat ikimiz belki otuz minut kyrk minut gürleşip olaň wagty çäkli sen bilen şo bäş minut biz senden ýarym sagat gürleşen bolsa şon bäş minut içinden alýa galan gara goýýan olaň ine işi şo Ine men azatlygyň taryhyny aýdyp berdim. Işi şol. Ýene-de şol ýeme e, ýaňky bir e, nastoýaşy bir ýeme sag bolsunlar men nuşdaýdan aýdy. Sag olsun. Şolar şol ine alyp ine şu wajyp diýen ýerlerini alyp goýupdyr. Şolam ýeterli halkara guramalary e, şunu ýetirmek üçin sen sesini. Emma ol detallary bar. Ine, anyk şeýle boldy, anyk beýle boldy, men bloger däl, näme däl, beýleki däl. Olar bilen zatlar biziň ene şu guramamyzyň barlygyny. Sebäp şuny guramaň barlygyny dünýä aýan etmeli ilkinji nobatda Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugy döredilen güni gelip şu taýdan bizden sorag etmeli, menden ýa-da Pyragydan. Näme döretdiňiz? Näme üçin döretdiňiz? Kimler girýär? Näme maksadyňyz bar? Türkmene näme bähbitlimiň? Ýa näme sizi ýaly? Ha çagyryň. Gaýrat ýok. O taýda bizden sorag soramagy şeň bogunlary sanap. Diýmek olara berlen buýruk şol. Men men men men men millet parazlar men sunamaydı. Yatiri parazım der. Asla men bu zatlardan gat uzakda duran adam. Din parazım der. Renk parazım der. Hiç zat der. Men ilk görýän adam ilk adam kaçylygyny görýän. Şoňa görä de baha berýän. Ýöne näme üçin Türkmen gullugy diýip atlandyrylýan gullukda indi indi näçe ýyl bäri başga milletiň wekili ýolbaşçylyk edýär. Bir türkmen tapylmadymy şo gullugy öz watanynda, öz dilinde gürläp çykyş eder ýa. Ana Faruk diýe men o bilen gürleşip gören adamda türkmençe gürläp bilýämi? Ene sen ene biziň ene e, türkmen watandaşym sen men. Ne Çarjawda doglup örüp ulalan. Çarjaw Şiwanyda arkaýyn gürläp bilýär. Ýa aýdaýly hany bi biziň Leýla kardeşim arassa özbek ýana arassa özbekçede gürli. Biz o tarapdan begenmek bilen kabul edýär. Türkmeniň şiwesi kän. Ýöne bu gulluk ýörite türkmenler üçin döredilen. Şu taýda türkmeniň taryhyny, medeniýetini, dilini, dinini, geçmişini, gelejegini bilýän adam otursa, şonda iş giderdi. Onda kim ýöredýär şu gün kun Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň işini? Faruhy da kim ýöredýär? Mende sorag bar. Aýdyp bersinler. Şuman ikimiziň edip oturan gürrüňimizi oň ýanyna biri oturyp terjime etmeli. O türkmençäni bilen adam. Men soraýan, sizden, siz türkçe gürläňizde men düşünmeýän zatlarymy soraýan, men bilemat diýip. Ol aýyp zatda, ýöne ol başlyk bolup otaýda belki 10 müň dollar aýlyk alýar her aýyna. Pikir edip gör. Ondan soň adam öz oturmaly ýerinde, ornunda, wezipesinde otyrmy? Biziň halkymyz ejir çekip ýatyrka şular ýaly, ýere ýazylyp. Ine betbagtlygyň bir görnüşi şu taýda daşary ýurda yglan edilmeli zatlar berilmeli aeroportlar gitmänse gülala güllük. Ozal gelýärdiler, edýärdiler. Her biziň şol oppozisiýa diýilýän döwürde şu her biziň oturyşygymyzy isle Pragada bolsun, e, isle Wenada bolsun, isle Orsýetde bolsun, ýa ýene bir ýerde bolsun Germaniýada gelerdi özleri. Biz çagyramzak, özleri gelip oturyp, birküç günläp ýanymyzda bolup, interwýu bererdi. Nazar aga görgüli gelip, in üst stokgolmda näçe gün ýatyp gitdi, bizden her birimizden interwýu berdi. O-o gyzyklanýan adam gyzyklanýar. Bulara gerek gal. Ne buýruk şo. Bulara. Şony aýdaýyn diýdim. Hawa.
Şurada ýene bir iň soňusyny aýdyp geçen, e, ýalňyş düşünme bolmasyn-da, bärde ýene aýdylan zat bar şu, e, azatlygyň türkmen, e, nämesi tarapyndan. Ýörite gulluklaryň, e, gulluklaryň tanyşlarymyň üsti bilen de meniň nirede deýimi, nirededimi anyklamaga synanyşýarlar diýýär. Oň ýaly zat men aýdam ýok. Ýene ýalňyş düşünişme bolmasyn, meniň tanyşlarymyň üsti bilen meni tapjak bolýar, agtaryp ýörler dep men aýdam ýok. Ýani şunu şuny hem aýdyp geçeýin. Telaşa girmesinler meniň tanyşlarym. Soň bir aramyzda näme bolmasyn-da. Men birden tutulan ýagdaýymda soň başgalaryndan görer ýaly nämesi ýok bärde. Men oň ýaly meniň tanyşlarym üsti bilen meni tapjak bolup otyrlar, agtaryp otyrlar dep aýdam ýok. Şuny hem aýdyp geçeýin. Berekella, berekella. Ine, mert ýigit diýä, Allasyndan görer diýä, namart ýoldaşyndan. Şonuň üçin mert zenanyň diýäýjek sözi sag bol, emma umytdyr kardeşim. Bizem indi Nesip bolsa basym ýurda dolanarsyň şona bilýänmi? Bolýa onda başga sorag jogap bolmasa indi menä aýtjagymy aýtdym galan zadam ine ýurtdaşlarymyz kärdeşlerimiz görer diňlär özüne gerek netijäni çykarar sag boluň alada bildirip Umyda hanymyň durmuşyny alada bildirip jaň ederler hat ýazarlar hemmäňize men minnetdar. Mene minnetdar. Saglyk bolsun. Awa, ýurtdaşlar, görüşeňde gider, soňuna çenli bula bilen. Yza gaýtma ýol ýok. Şurada şu nastaýeşi biremeniň menden interwýu alan adama, şu guramanyň agzalaryna köp sag bolsun aýdýan. Soňam ýene şurada ildeşlerimize aýdyp geçeýin, men adam haklaryna registrasiýa boldum. Ýani gorkmaga gerek ýok. Bärde gorkuljak zadam ýok. Şunem aýdaýyn dedim. Aýdylmaýan şu zat, şunem aýdaýyn dedim. Köp sag boluň ildeşler. Halmyrat aga sizem sag boluň. Radio hakynda biraz düşündirip berdiňiz. Bolýa, bolýa. Adamyň, adamyň durmuşynda iň başda telewizirden öň radio çykanda, iň durmuşynyň iň gerekli nämelerinden biri bolan radio. Gaty önemli adamyň durmuşynda radio diýen zat. Emma dogrular aýdylan wagty. Näme üçin diýende dogrulara garaşýarlar radioda. Çünki meniň özüm rahmetli atamdan bilende telewizordaki zatlara köp ynanmaýar, radiodaki aýdylan zatlara ynanmaly diýip aýdýardy şu. Şundan bildim. Beýnelsam, beýnelsam häzirki ýagdaýy görýäňiz. Ýeme bolýa onda o sen häzir şu gepleşigimizi öz ýemäňde tagada goý soň men häzir öz gepleşigim bar bu sada goýmasaň düýnki sen Çemen hanym bilen eden hanym diýme diýädi Çemen bilen eden gepleşigiň bar olam gaty gowy bolupdyr berekella özüne zenan Gözüňiz kalbyňyz bilen öz pikiriňizi derdiňizi aýdyp berdiňiz ikiňizem. Goý halkymyz diňlesin netije çykar. Onam men özümde goýjak häzir bir topar saralmaly zatlar bardy telefona ýuwaş çekensen. Onda näme agşam ikimiz mejlisde duşar sag boluň. Ýurtdaşlar diňlän üçin saglyk da görşeliň. Hoş.